Бер фикергә килдем, без бит э, бәләкәй вакытта үзебезне гел алкашлар сымак тоттык. Чынлап, менә хәзер мин эше турында әйтмим, мин э, тормышның баруы турында әйтәм. Әйдәгез чагыштырып карыйк. Мин аны язып та куйдым. Менә карагыз. Шешеләрне юып, аны кибеткә сдавай иттек. Кәгазьне килограммы белән бирдек. Металлолом һәм алюминий җыйдык. Туй килсә, без аны юлга чыгып туктатабыз. Һәрбер тимер акча өчен җаныбызны бирергә әзер булдык. Сабантуй әле башланмады, ә без инде иртәнге тугызда әзер. Авылда гомер буе яшәү безгә рәхәт булып тоелды. Колхоз печәнен урлап йөрдек. Кызларга безгә барыбер иде, бармы алар, юкмы. Мәчеткә хәер өчен генә чыгабыз. Көз көне тиен акчага амбарда эшлибез. Үзебез җыйган велосипедта авыл буенча йөрибез. Кибеттә чыгып, бер конфит сатып алабыз. Җәй буе футболкасыз йөрибез. Күршеләргә акчага булышабыз. Урамда берәр җыр ишетсәк, шунда ук бии башлыйбыз. Мунчада керенергә яратмыйбыз, күктә самолет күрсәк, шаккатып карап торабыз. Дәвам итәбез, дуслар. Миңа 30 яшь, мин һаман актив рәвештә үземә хатын-кыз эзлим. Хатыным килүенә мин инде әзерләнеп тә куйдым, мин үземә ролевой уеннар әзерләп куйдым. Менә карагыз, мин булам председатель, ә ул печән урлый торган доярка. Мин булам егэ, ә ул унберенче класс кызы. Мин булам охранник, ә ул торговыйга маскасыз керә торган хатын-кыз. Чөнки ул маскасыз күбрәк ярата. Мин булам Акбарс, ә ул Салават Юлай. Ну, башта мин аны, аннары ул мине. Мин булам Булат Байрамов, ә ул Лейсан Гимаева. Без тәмле көрәш ясыйбыз. Мин булам Ришат Тухватуллин. Ә юк, мин буласы килми Ришат Тухватуллин. Беләсезме, әйбәт хатын табыр өчен мин э, уйлап чыгардым бер кагыйдә, аның белән мидләк биеп карарга кирәк. Әгәр дә син аның билендә күкрәгенә хәтлек менгән гамаш сизәсең икән, Димәк, хатында өмет бар. Ләкин хатын эзләсәм дә, инстаграмда э, бар шундый категория кызлар, кайсыларыннан сокланып кына торырга кирәк. Мәсәлән, әгәр дә инстаграмда описаниесында язылган ике фәрештәнең бәхетле әниләре. Йоки коммунист кызлар. Алар э, бер иптәшенә бүләк иткән чәчәкләре белән бөтенесе фотога төшә. Яки Содака кызлар, чөнки аларның сторисларында конкурслар, конкурсларның репостлары гына. Борпаранжа кызлар, аларның профильләре ябык, ләкин профильгә язылсаң да, анда фотографияләр урынына рәсемнәр генә. Бор лотерея кызлар, чөнки аларның бөтен фотографияләре Фильтр белән кертелгән. Һәм детектив кызлар. Аларның бер фотолары да юк. Ләкин ул синең һәрбер сторисың карап утыра. Шулай уйладым да, мин әйтәм, хатынны авылдан эзләргә кирәк. Авыл турында сөйләгәндә, менә безнең авыл бик э, заманча авыл, безнең заманча клуб бар, чөнки алар үзләренең коктейльләрен дә саталар. Менә мәсәлән, әгәр дә оракыга яшел суган төшә икән, ул автоматически мохитога әйләнә. Отвертка коктейле бар. Ул да сары төстә, ләкин әфлюсин согы белән кушылган өчен түгел, чөнки ул сәмәйнең бочкасы төбендә 10 ел буе отвертка күгәреп ята. Шуңа ул сары. Выдержка 10 ел, почти иксо булып чыга инде бу. Шот терминатор, аны җибәрсәң, точно күрше авылга каршы сугышасың. Бор, коктейль, сабантуй, аны эчсәң, йомыркаңа авызыңа алып йөгереп йөри башлыйсың. Һәм коктейль изге вәли көне. Аны эчсәң, троюродныйларның туганнар икәне турында онытасың. Владислав Шунский, хаман да хатынымны эзлим, рәхмәт һәм спасибо. Каршы алабыз киләсе стендап комикны. Аның платьесы буенча әйтергә була, ул үзенә ир эзли. Каршы алабыз, Айгуль Гайнуллина!
Хәерле көн! Сезне укытучы чыккач басырга өйрәтмәделәрме әллә? Җә? Ярар, инде ярар, шаяртам. Тормагыз, тормагыз, утырыгыз. Кабатлыйм, мин укытучы булып эшлим һәм минем сезгә җиткерер сүзем бар. Чөнки мине дәрестә тыңламыйлар, ә стендапны карыйлар. Димәк, башлыйк. Егетләр, мин әле шаярта башламадым, ә сез инде көлеп утырасыз. Шундый кызык булгач, әйдәгез чыгыгыз, без дә көлербез. Юк? Димәк, дәвам итәбез. Тактада күп язу сәбәпле, дәрес ахырында идән еш акбур валчыклары белән тула. Моны соңгы вакытта укучыларым да сизә башлады һәм бер көн укучым шаяртып, "Апа, сезнең бөтен идән ак порошокка тулган", ди. Ә мин, "Ә сез алар белән ак порошоксыз эшләве җиңел дип беләсезме әллә?" Һәм юк, юк, Мин акбур турында. Әлбәттә, акбурсыз мәктәп тормышы бик авыр бирелә. Аеруча витамин җитмәгән балаларга. Чөнки алар акбур ашарга гына килә дә инде мәктәпкә. Юк, мин моны хупламыйм. Балалар рационында теләсә нәрсә булырга тиеш түгел дип уйлыйм, шуңа күрә акбурны алганда да без добавление ГМО и консервантов дигәнне генә алам. Мондый ихтыяҗ белән тиздән хәләл маркасы белән чыга башламаса ярый инде. Шумский, Саляхов, сез мине тагын тыңламыйсыз бит инде. Стендап ахырында сездән минем монологның кыска конспектын көтәм. Шулай ук минем ата-аналар җыелышына беркем дә килми. Шуңа күрә мин хәзер ата-аналар сезгә мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез, класс бюджетын яңартып, миңа яңа челтәр алыйк инде. Исегезгә төшерәм, версия 13 Pro. Кабатлап китәм, мин укытучы булып эшлим һәм безнең бездә район һәм республика күләм олимпиадалар күп. Һәм аларның исемнәре бик зур, кайберләренең исемнәре зур сорау уята. Кайберләр аңлашыла, мәсәлән, инглиз теленнән английский бульдог. Нигә бульдог? Чөнки бульдог Англиядә барлыкка килгән эт породасы. Символично. Аңлашыла. Яки инглиз теленнән, ой, юк, рус теленнән, русский медвежонок. Шулай ук аңлашыла. Беренчедән, бу олимпиадада җиңүчеләр автомат рәвештә бердәм Россиягә эләгә. Чөнки алар башта кечкенә медвежоноклар, ә соңыннан бердәм Россиядә. Икенчедән, икенчедән, аю ул бит инде Рәсәй символы.

Белгәнебезчә, математика фәнен күбесенчә стукачлар белә дә инде. Һәм әйдәгез бу логиканы дәвам итсәк, яхшы. Алай булса, биологиядән олимпиадага маймыл дип кушыйк. Матур яңгырый бит. Марат маймыллар арасында беренче урынны алды. Бу Дарвинга аеруча ошар иде. Яки рус әдәбиятыннан Олимпиаданы сыер дип атыйк. Чөнки Муму әсәрен күбесе дә, күп укучылар һаман да әле сыер турында дип уйлый. Яки, яки тарихтан Олимпиаданы инстаграм дип атыйк. Чөнки бу көн тарихы шушы челтәрдә теркәлеп бара да инде.

керткән ачык фотоларга укучыларым огонь, пушка кебек язмалар калдыралар. Ә миңа бит оят. Огонь сүзен а аша, о аша түгел, а аша язулары башка сыймаслык. Шуның белән минем чыгышым тәмам. Каршы алыгыз. Алдагы стендап комик Дмитрий Баранов.

Хәтта бер кызда тикшереп тә карадым. Шакырдым прогулкага, алдан ук маршрутны карап чыктым. Кай җирдә э, кыйммәтле рестораннар бар, кайда аттракционнар бар, шул җирләрне әйләнеп үтәр өчен. Һәм инструкция буенча барам. Инструкциядә әйтелгән, кыз кеше нәрсә теләгәнен үзе дә белми. Барысын да үз кулыңа ал дигән. Барабыз парк буйлап, бу кыз әйтә, «Кара әле, минем э, сладкий вата ашсым килә», ди. Мәйтәм, юк. Синең сладкий ваташсың килми. Синең минем квартирама кайтып китәсең килә. Кызның күзләре шар булды, нәйтәм. Аха. Эшли. Икенче киңәш свидание вакытында сәләтләрегезне, кешеле якларыгызны күрсәтергә тырышыгыз дигән. Бауман урамы буйлап барабыз, ә мин масканы тел белән генә салып аттым. Аныкын. Бу аңа ошады. Мин әйтәм, ага, инструкция эшли. Өченче киңәш эмоциональные качели. Кыз расслабляться итмәсен өчен она постоянно скандаллар ясап торырга кирәк. Мин әйтәм, вот минем бабай пикапер. Ул бит салып кайткан саен әбигә эмоциональный аттракционнар ясый иде. Дүртенче киңәш кызлар начар егетләрне ярата. Начар булыгыз. Ну карагыз инде миңа. Начар егет, ә? Мин бит максимум тырнакны чәйнәп өзә алам. Ну или сообщение язып җибәрә алам смайликсыз гына. Аннары әлбәттә гафу итенәм һәм смайликны өстәп җибәрәм. Бишенче инструкция. Әллә кем уенларга тырышмагыз, үзегез булыгыз. Ләкин мин бит җүләр. Әгәр дә мин свиданиедә үзем булсам, мин бит гомер буе үзем генә булачакмын. Һәм инде бишенче киңәш, миңа бу бик ошады. Кыз кешегә тиергә курыкмагыз. Кызлар прикосновениеләрне ярата дигән. Галиәсгар Камал театры буйлап барабыз. Мин шалт моның арткы ягына. Бу тотты да шакты минем биткә. Ә мин искә төшерәм, начар булырга кирәк. Икенче ягыннан килдем дә шалт арт ягына. Китте, дебер шатыр сугышабыз. Камал театры мондый спектакльләрне күптән күргәне булмагандыр. Шуннан соң ике ай больниц юллары, больниста ятып чыктым. Шуннан соң яза ул миңа, сәләм, хәлләрең ничек ди? Ә мин бит инструкция буйлап барам. Игнор. Игнори үтерә кирәк. Шашып яратсын дисәң кыз. Ул яза мин җавап бирмим. Әйдә күрешәбез дим мин укымыйм да. Эшли. Бу кыз бәхетле, кияүгә чыкты инде егеткә. Юк, дуслар, аңладым. Үзең булырга кирәк, ләкин кызлар бит армиядә булган егетләрне ярата. Ә мин үзем армиядә булмадым. Чөнки минем югары белемем бар. Мин армиягә барсам, мине анда командир итеп куячаклар. Тыңлап карагыз әле. Командир роты Баранов. Мине бит моның өчен рота тотып кыйнаячак. Һәм беләсезме, миңа үземә озын буйлы кызлар ошый. Үземнең буем озын булмаса да, ләкин бар бер Уңайсыз җире. Барасың син аның белән э, прогулкада. Бер заман шәшеннән тотып үбеп аласы килә. Ләкин урам уртасында күкрәк ялап тору бик үк дөрес әйбер түгелдер дип уйлыйм. Һәм дуслар, менә озын буйлы кыз белән үбешеп утырасың, яннан караганда, как будто ул баласын ашатып утыра. Менә урыслар әйтәләр бит әле, найти свою вторую половинку дип. Мин моны туры мәгънәдә аңлыйм. Кайдадыр минем тәнемнең яртысы булырга тиеш. Но болай булырга мөмкин түгел, дуслар. Үземнең э, второй половинкамны эзлим. Тапсагыз сездә бар бирсез әле. Дмитрий Баранов, рәхмәт. Ә инде киләсе комик Геннадий Акатьев каршы алыгыз.
Сәлам. Мин Зәй районының Яктыкүл авылыннан һәм Зәйне дә үземнең туган шәһәре дип йөртәм. Ә менә минем хатыным Казан кызы. Һәм ул Казанны шул хәтле ярата. Кая булса да йөрсәк, менә минем монда бала чагым үтте дип йөри. Минем монда ностальгия урыннары. Нинди ностальгия булсын инде? Син гомер буе Казанда торасың. Син беркайда барганың да юк. Менә мин ул, менә минем ул ностальгия. Мин зәйгә ярты елга бер тапкыр кайтам. Менә ул ностальгия. Ә синең ностальгия ул кухняга чыгып, менә бу столда мин чәй эчкән идем. Кичә. Коронавирус килеп чыкканда Казанда бик күп сәүдә үзәкләрен япканнар. Ә Зәйдә берни дә япмаганнар. Чөнки Зәйләр әйтмешли, хаман берни дә ачмаганнар. Зәй ул компьютер уены кебек. Син артыннан гел полиция куа. Мотоциклны кая булса да калдырсаң, бер ике минуттан соң үзе югала. Зәйдә 61 елда Чернушка исемле космонавт эт төште. Төште дә аппараттан чыкты. Карады шулай. Да, дип. Һәм кире очып китте. Менә минем абыем этләрдән беркашан да курыкканы юк иде. Ул менә 6 яшьтә күршеләргә кереп, этләрен шишеп, чанага бәйләп, шуып йөри иде. Ишек алдында эт нәрсә кирәк? Нәрсә булса да урласалар, эт өрергә тиеш. Ә монда этне урлаганнар. Шуңа күрә күрше урлау турында белми. Эт өрми бит. Безнең дә этебез бар, тукыл саңгырау. Беләсезме, саңгырау эт ничек өрә? Вау-вау-вау, полегче дим яңа. Урлар керсә, ул воу-воу дип аларны куып җибәрә, или көлдереп җибәрәме? Этем саңгырау булганга мин аны беркайчан да чакырмыйм. Барбер килми. Шуңа керә, э, шуңа күрә будка янына килеп, шакырга кирәк, чыксын өчен. Или болай селкедәсең дә, воу-воу-воу, полегче үзе килеп чыга. Алтмыш өченче елда Зәйдә водохранилище ясаганнар. Һәм водохранилище ясаганда бик күп авыл су астында калган. Кайбер авыллар җәй көне чыга да инде су астыннан. Шундый менә сезонный авыл килеп чыкты. Анда кеше җәйгә кайтканда күрсәгез иде Шарикның ничек шатланганын. Зәйдә бар бер генә квартал. Беләсезме ничек атала? 35 нче квартал. Кайда тагын 34 квартал? Мин шулай дип уйлыйм. Зәюл, Атлантида. Бездә цивилизация башланган. Тик менә 34 квартал водохранилище төбендә калган. Минем Зәйдә бер дустым бар, ул армиядән качкан, Яндекс такси белән. Тик аны тиз кайтардылар армиягә, чөнки ул водительгә ике генә йолдыз куйган. Анын водительнын погонунда да эки генә йылдыз булган. Эмне үчүн армиядан качкан? Чөнки анда шундый приказлар биргәннәр, менә менә шундый приказ. Кайнар суны ике атнага ябалар, шуңа күрә кайнар суны ике атнага җитәрлек җыеп куярга кирәк. Бер елны минем турында Зәй газетына язганнар. Фотография дә куйганнар, ә мин ул фотографиядә Андрей Бибуришвили белән төшкәнмен. Менә минем аркада кеше зәй гәҗитенә эләккән. Шундый уңыш турында анын уйлаганы да юктыр. Кирәк вакытта, кирәк урында булу шушу инде ул. Всем большой рәхмәт. Ә киләсе комик Булат Маркс.
Әлмәт. Әлмәт. Исәнмесез. Мин Әлмәттән. Минем өчен иң яхшы шәһәр. Әй 2005 елны мин Казанга күчеп килдем. Ләкин минем минем өчен зур үзгәрешләр булмады. Казан бит ул шул Әлмәт. Зуррак кына. Менә уйлап карагыз. Дербышки районы бар Казанда. Мактама? Әмма анда да Анда да монда да күбрәк сүз чыкса, килеп наказать итәргә могутлар. Биек Тау районы. Күшәреп авылы. Әле Казан Рәхмәт, рәхмәт. Казаннан ерак кына түгел, 50 километр бар шәһәр Зеленодольск. Ул шәхәр инде, үзен шәхәр дип атый торган шәхәр. Азнакай, әйме? Әйе. Ләкин минем өчен менә иң мөхимле шәхәр ул Әлмәт шәхәре инде. Ул матур, чиста, ләкин беренчедән дөрес төзелгән шәхәр. Менә Әлмәттән барасың туры юлдан, барасың, Уңга борыласың, тагын уңга борыласың, тагын уңга борыласың, тагын уңга борыласың да килгән җиреңә кире кайтасың. Казанда алай булмый. Анда Адель Кутуй урамы бар. Бер мәнне чыккан идем, уңга, сулга, уңга, сулга. Берне әйләнеп җибәрдем дә кыр уртасында эләктем. Белмим ничек. Рәхмәт, рәхмәт. Әйе, Әлмәт Европа шәһәре, чын Европа шәһәре, Амстердам. Әме? Менә төнлә утлар яна. Көндез Ленин урамына чыксаң, анда төрле төсле өйләр, зәңгәр, кызыл, төзеп бетмәгән, хрущевка бер. Әйе, бар, бар, әлмәттә ике йорт, чын әлмәт йортлары. татнефть зданиелары күргәнегез бармы аны бу чын анда бит текә кешеләр генә эшли текә кешеләр в круг тонированный өйләр анда бит керсәң заниженный әйе әле бит әлмәттә ике йөз километр велодорожка Уйлап карагыз, Бөгелмәдә 200 километр машина юлы юк. Без дә сәпит өчен юллар төзеп йөрибез. Әлмәт матур, матур урыннары да күп, пляж, Әлмәт пляжы. Ә? Матурмы? Кул чабыгыз әле. Матур, матур. Анда күпме акча салдылар? Күпме кеше кеше сунда салдылар? Анда бит Таиландтан ком алып кайттылар, анда Египеттан ком алып кайттылар. Ул бит Рәсәйнең иң шәп 20 пляжлары арасында тора. Ләкин күз алдына китерегез. Кайдадыр Крым пляжы Әлмәт пляжына җиңелә. Ә, Крым пляжы, анда бит субтропический климат. Менә дигән һава. Янда Кара диңгез һәм Әлмәт пляжы. Әллә нинди климат. Җәе дә 3 ай гына, Җанда бөгелмә. Шул кара диңгезендә. Әй, рәхмәт. Әй, Амстердам, Әлмәт Амстердам. Менә сез әйтәсез, ну Голландиядә бит анда әллә нәрсәләр легализованный. Бездә нефть легализованный. Әйе. Ләкин минем өчен иң якын урын, менә җанга якын урын ул автовокзал. Бәләкәй чактан, менә мин белә идем, автовокзалга киләсең, Әлмәттән китәсең. Китергә дигәннән, тимер, Әлмәтнең тимер юлы. Кайда ул? 20 километр Әлмәттән. Әлмәттән китер өчен, Әлмәттән китергә кирәк баштан. Әле бит анда поезд ике генә минут тора. Ике минут кына тора. Анда бит американча кинолар төшереп булмый. Менә американ теле ничек анда? Менә трескәмәйдә утыра. Юк, мин җиңелмим. Мин бу шәһәрне җиңәм, тора да җиңә. Ә син утырасың. 2 минут, 2 минут. Соңга калсам, поезд 20 елдан соң килә тагын. Юк, әйе, рәхмәт, рәхмәт. Юк, торагыз. Менә бит Әлмәттә яшәгәндә сине син өйрәнәсең, теге җиңел генә яшәргә, вакытка карамыйча. Ләкин ике минут эчендә кирәксә бөтен нәрсәне дә өлгерәбез. Ләкин минем хатынга андый аналогия ошамый. Ике минут. Әйе, һәм соңыннан әйткәндә инде менә кайда гына булсагыз да, кайда гына яшәсәгез дә, туган якны яратырга кирәк. Шуның өчен мин яратам сине, Калифорния! Һәм, дуслар, бу чыгарылыш тәмам. Әлмәт исемендәге иҗтимагый үзәгенә рәхмәт. Татнефть хәйри фондына рәхмәт, Флин продакшена рәхмәт. Татарча астында бар, татарча астында була, астында хәнә рок-н-ролл.